Эпир Девичекри вӑтам шкулта саккӑрмӗш класра вӗренекен Полюдов Дмитрий, Евдокимов ҫырнӑ сӑвӑ Кардара. Ирхине хуҫа пӳртрен тухиччен ӗне сурӑха кӑлта прырӑнчен Илтрӗн-и, тет, су кӗҫӗн пӳртре мӗн турӗҫ? Ӗҫкӗ турӗҫ, ҫутӑличченех шавларӗҫ. Мӗн чуль расхут тухмарӗ пуль унта? Сан умунта мӑшкӑлтӑк ҫеҫ умӑнта. Пирӗншӗн тесен чӗпкӗм ҫӑнӑх ҫук вӗсен. Мӑшкӑл. Ҫапла, ҫапла, тет сурӑх ӗнене. Манӑн та мухтас килмест вӗсене. Мӗнле мухтас ун пек хуҫана? Ав пӗр кун пуҫа чикнӗччӗ ырчана. Ҫапрӗ те мур пилӗкрен. Аран сӗтӗрӗнсе тухрӑм кӗлетрен. Мӑшкӑл. Вӑл-мӗн, вӑл-мӗн, тесе ячӗ кӑшкӑрса мӑклӑрттака тислӗк тӗм ҫине тӑрса. Картине пӑр-ха эсир. Унтан та-кунтан та ҫил вӗрет, умран та хыҫран та юр кӗрет. Мӗнле пурӑнмалла кунта хӗлле? Мӑшкӑм, чӑн-чӑн чӑна-а! тесе выртать сысна улӑмайӗнче. Ҫапла, шавлаҫҫӗ авана хуҫан сивӗ картинче. Ак, хӑй килес, хӑйне калас. Калас, калас, каламаллипех калас! кӑшкӑрса ячӗҫ ыттисем. Ак хуҫа ҫитрӗ, Вӑл пӑхать сивӗн. Ӑна курсанах хӑйсем кушак пекех йӑпшӑнчӗҫ. Калассине, калассине ырана хӑварчӗҫ.
Мана Карсакова Анжела Петровна тесе чӗнеҫҫӗ. Ман, ҫук чӑваш тумӗ, тӗрленӗ кӗпе, анчах чӑваш юнӗ тапать чӗрере. Ман ҫук чӑваш тумӗ. Ман ҫук папа мама. Атте пур, анне, кукаҫ, кукамай, асатте, асанне. Эп здрасте деместӗп, салам ман салам. Е ырӑ кун пултӑр, тесе ыр сунам. Ман ҫук чӑваш тумӗ, тӗрленӗ кӗпе. Анчах чӑваш юнӗ тапать чӗрере. Нихҫан та эп манмӑп анне чӗлхине, Асра ялан тытӑп кукам юррине. Мана Шишкова Ульяна тесе чӗнеҫҫӗ. Ванюк мӗншӗн эс наян? Ванюк мӗншӗн эс наян? Ҫуҫывӑр, кастарман, тураса та якатман. Ай-яй-яй, Ванюк, аван мар, наянланма кирлӗ мар. Ванюк, мӗншӗн эс наян? Чернювом кастарма шӑлусар тасатман. Ай-яй-яй, Ванюк, аван мар, наянланма кирлӗ мар. Ванюк, мӗншӗн ӑснаян? Пурте тӑнӑ, ӑс тӑман, а тунатӑ тасатман.

Манӑн пурччӗ ик пӑшал, пӗри ҫакӑнса тӑратчӗ, тепри нӳхрепре выртатчӗ. Ҫавӑнпа та юлташа эпӗ чӗнтӗм сунара. Вӑлта пиҫтере ӑшша, куян хыҫҫӑн ҫӳресе, пакша тӗтӗ хырлӑхра, упа тӗтӗ ҫырмара, тӗнче тӗрекеленсе. Акӑ, хитрӗх пыратпӑр, унӑн кун пӑхкалатпӑр. Тӗлӗнтермӗш япала!

Тӗпсӗмӗ сиене чикетпӗр, уттараттӑр малалла, пирӗн пӑчӑр тытмалла, опнелле тӳлемелле, кулянтарчӗ хирелле. Суя тесен суя мар, чӑнлӑхпа ла йӑнашар. Ӗҫ умӗншӗн савӑнса, хашкаса та васкаса вӑрмана пырса кӗретпӗр. хӑснарса канасчӗ тетпӗр. Канма май ҫук ҫав, пӑчӑр вӗҫсе тухрӗ ав. Харӑсах ӑна тӗллетпӗр, кӑрс-кӑрс меттетпӗр. Пӗр сехет патне иртсен, кӑвак чӗнӗм сирсен, пӑчара ярса кӑтартпӑр савса, чунтан кулатпӑр. Пит тӗлпене пымалла, пирӗн пӑчӑр тап-таса, ӗстӗтленме чуптатса хурана ҫӳҫ ямалла, хурана айне вут хурса йӑл пулса ҫӳҫ лармалла. Ак хура выртмалла, пӑчӑркӑшки ҫӳлелле. Суя тесен суя мар, чӑнах теме ырӑ мар. Тарӑн-тарӑн пӳрте, чырпӑк-чырш патӗнче сӗрме купӑс каласа, упа пырат ташласа, юлташпала иксӗмӗр ун кӗввипе сикрӗмӗр. Ташпа ташлай тытсан, кубана эпир тытса, юманран кӑкартӑмӑр, хамӑр канма лартӑмӑр. Хырӑм виҫмине туйсан, хире тарӑннӑ куяна чӑмтартӑмӑр хурана, вӗҫсе кайнӑ пӑчӑра ҫатма ҫине хутӑмӑр. Ҫапла иксӗмӗр вара питӗр ырӑ куртӑмӑр. Вучӗ вӑйӑ пулнипе яшки типре пирӗнпе ҫатмине ҫухӑмаран Ҫурутӑн ҫурмаран упа тирӗ пӗркенсе ӑша нимӗн те ямасӑр, кӑшт чӗре сури тумасӑр кайнӑ тупман чӗмӗрсе. Тутӑ чух ялан ҫапла ҫын шӳте пит хапӑллать. Аппаллипе илмелле, шут вӑхӑтра путмелле. Те чӑлах ку, те суя ку, утса тухрӑм уя, карӑш тӳмере урлаччӗ, улӑхра тӑри явтаччӗ.
Эпӗ Шуйкова София. Иккӗмӗш класра вӗренетӗп. Елчӗк районӗнче Шӑмалак ялӗнче пурӑнатӑп. Мана сӑвва илемлӗ сӑвван вӗрентекенсем Егорова Ольга Петровна

Эпӗ Агеева Юлия, Елчӗк шкулӗнче иккӗмӗш класра вӗренетӗп. Раиса Воробьевна сӑвви чи лайӑх тетте. Мӗн пирки хирӗҫеҫҫӗ, Санюк Павлюк ытла пӗр-пӗрне пырса тӑр теҫҫӗ. Мӗншӗн тарӑхнӑ ҫапла? Теттесем умра тем тӗрлӗ. Мӗн ҫитмест

Теттепе татулӑн выльӑр ҫавӑ кӗтӗр йӑлана. Ананьева Даша Эрик шкулӗнче тӑваттӑмӗш класра вӗренекен Петӗр Хусанкай Юман. Эп юман, юман, юман. Эп пуриншӗн утаман. Йывӑҫсем йышне йӑлтах. Пуҫлӑх эпӗ вӑрманта. Ӳсессе пиччес ӳсместӗп, анчах ҫиччӗр ҫул таран эпӗ ӗххӗм те теместӗп. Пин те пурӑнӑп касмасан. Каҫчӑрах ӳпкевӗм ҫук, ырӑ курччӑр хам пур чух. Ӑслӑ ҫын пӗр тӗп касать, пин текел лартса тухать. Типҫилетӗ, шӑрӑха, чӗртет вӑл юманлӑха. Эп юман, юман, юман, эп пуриншӗн утаман. Кам мана сума суман-тӑр? Юмахра эп юман паттӑр. Юрӑра юман атте, сывӑ, сывӑ ывӑлсен. Ячӗсем те пулнӑ тет, Юманкка мӗн ӗлӗкрен? Пуринчен ӗпҫи те пи, хускалами хапха юпи. Пӳрт лартуҫӑн никӗсе аялах выртап кӗрсе. Вӑтӑр хӗрӗх пӗрене купала ҫӑман ҫине. Нимӗскер те мар, чӑтатӑп, пӳрт ҫӗрсессӗн те юлатӑп, эп пулатӑп урада. Чуп, ташла, сиксе тапта. Авӑнмасть те хыр урайӗ, ма тесен юман ун айӗ. Эп пулап сӗтел-пукан, пичӗке пулатӑп, талхӑрса кӑпӑклакан сӑрана тытса чаратӑп, Тӗптерекре шкаф, диван, алӑксем пулса ларатӑп. Йӑкӑш, йӑкӑш утаран, яп-яка паркет саратӑп. Мускаври метро таран, Крымий таран эп ҫул тытатӑп. Ман хуппа сӳссе ҫынсем, саратаҫҫӗ тир-сӑран. Сар тӗрӗк ҫӗлетсен, ман чӑрша сийсен ялан. Эп пулап ҫуна тупанӗ, Эп пулатӑп кустӑрма. Ачасем юман ҫӑпанӗ, Юратаҫҫӗ пуҫтарма. Хӑйсем ик чернил туса Хатӗрлеҫҫӗ хӑш чухне, Мӑнпала хутсем ҫырса Вӗренеҫҫӗ урокне. Эпӗ Сергей Васнежанов ятлӑ. Виҫҫӗмӗш класра вӗренетӗп. Юхма Мишши, Урине. Эс итле-ха Урине. Маза марын заррине. Савманин сӑлтавӗ паллӑ. Ушлавар пӗҫҫийӗ анлӑ. Пӗр кӗпи те модно мар. Ни чечексӗр, ни чӑвар. Эс итле хурине. Ма тиркерӗн кусене? Кукачи, ытла та самӑр, ӗнепе кутать, пӑхса мор. Лешӗн ун шӑмми анчах, килӗшмест мана пачах. Эс итле хурине. Ма хурларӑн хурине? Хурине ӑна камсавӗ, сӑмсипе пахча та чавӗ. Сӑмси вӑрӑм, йӗтӗр пек, кирлӗ мар мана вӑл тек. Сӑнне ан пӑхҫынӑнне, кӑмӑлне хакла унне. Кӑмӑлне ӑна кам куртӑр, сӑнӗпе чипер вӑл пултӑр. Ҫук, саватӑп кӗтренех, унпа ларӑп ҫӗрӗпех. Эс кала-ха Урине, мӗншӗн саврӑнкӑтрине? Ха, ӑна епле-ха савмӑн? Эх, ташлать, пӗлесчӗ санӑн! Ҫил арманӗ ҫавӑрать, ҫилсӗр тӑвӑл кӑларать. Ташӑра мирату, телейӳ ҫинчен асту. Ҫи-пуҫ пурмӑн, хырӑм тутӑ, кирлӗ мар халютӑ-вутӑ. Телей манӑн ташӑра, тра-ла-ла та аяра. Урине пеккисене, калӑр ҫак сӑмахсене. Ашшӗ, амӑш килӗнче, ӗҫчен ҫын ӗнси ҫинче, сӑрӑ хурт пек пурӑнни, ташӑпа ҫеҫ савӑнни. Чыс кӳмест ҫамрӑксене, каччӑ хӗр упраҫсене. Юрату вӑл Ташӑ мар, ҫакна пурте астӑвар. Нестерова Алена, Вӑрнар районӗ, Шӗнер ялӗ. Николай Карай, ҫырлана кайсан. Мӗскер пулнӑ Сантӑра, Магратюш лангора, Пиччӗшне чӗнет, пичче! Янӑрать вӑрман, Пиччен! ҫырлара пиччӳшӗнчен ҫӗтсе юлнӑ вӑл пӗччен. Ҫил килет те сантӑра, ан хӑра тет, ан хӑра. Хӑрамасӑр ҫывӑхрах пат! ӳкет турат ҫӗре. Ҫулҫи чаштӑр тусанах чарӑнать тапма чӗре. Хӗвел хурӑн тӑрринчен анчӗҫ шӗшкӗлӗх ҫине. Шӑп пӗнтемӗ хыҫӗнчен тилӗ тухрӑн умне. Пӗчӗк тусӑм ан хурлан, мала йӗрсе куҫна пӑсан, кӗҫ килет пиччу унччен ҫул, ҫул хӗрне лартса ларар, хам та иртӗм ҫырлара, вӑл йӑпатрӗ сантӑра, лӑпкаса ҫурнинчен. Тухса ларчӗ ҫул хӗрне, пысӑк тунката ҫине. Тилӗ лӑпкӑн йӑптарса тӗрлӗрен юмах калать. Куҫне мӑч та мӑч хупса сантӑр тутлӑн пӑнаслать. Юмах пӗтмӗ, кӑшт канар, терӗҫ выртрӗҫ юнашар. Сас сӗлтсессӗн ҫывӑхра тилӗ чӑмрӑчлӑха. Ҫырларан килекенсем асӑрхарӗҫ Сантӑра, тӑчӗҫ тунката тавра. Кам ку? теҫҫӗ хӑш ялсем. Тен, вӑл хамӑр патрисем? Пысӑк тӑнката ҫинче Сантӑр лӑпкӑнчи ларать. Пӗчӗк ҫӳхе тутинче ӑшӑ кулӑ палӑрать.
Васильева Людмила, Николай Юдакимов тракторпа качака. Трактор пырать урампа, хуплать хӑлхана хулӑн сасӑпа. Вӑл иртнипе айри ҫыр чӗтренет, Кӗрлевӗ таҫтана хӗлтӗнет. Тим! Терӗ качака. Тим, халӑха ҫак трактор мӗнпе юранӑ? Калӑр-ха, чарӑнмасӑр мухтатна пирӗн халӑх. Мӗн тунӑ вӑл ҫылхине мухтамалӑх? Мӗнле тӗс тата малашне? Калас тесен тӗрӗсне хапли кӑна ҫак тракторӑн. Кӗлеткинчен хураса сармалла. Курӑр, епле пырать вӑл ҫулпалла. Тимӗр шапа пек шӑвать аран-аран. Эп ӑна пресс-цикен те пурнӑран, таҫталла хыткӑнтарса яран. Качака ҫапла каласа трактор инҫех кайиччен Вӑрӑм сухалне сулласа чулпа та чулӑн хыҫӗнчен аклӑ трактора хурса ҫитет, виҫ хутчен хыҫран пырса сикет. Тракторӗ шӑватчӗ малалла, пӑрӑнмарӗ вӑл айккалла. Тӑхлачӑ! тет качакана ват сурӑх. Итлесе имчӗ, трактора ан ҫулӑх, эсӗкне вӑл хӑнк та тымарӗ, асу, хӑй сана сирлеме пултарӗ. Ҫук, качака кӗмерӗ те, аслӑ малалла тупса карӗ те, Игура антарса мӗнпур вӑйӗпе трактор апса чышрӗ пуҫӗпе. Ҫак айван сикесшӗн чӑтатах, тракторе ӑна ҫав самантрах лютӗр керӗ чикрӗ хӑй айне, лапчӑтрӗ те лартрӗ мӗскӗне. Агрессорсем, темле качакалансан та чӑваш халӑхне ҫӗнтереймӗр нихӑҫан та. Вӑлку пулас пулсан ан манӑр, эсир ҫак качака пекех таптанӑр.
Каптуганов Артем, Шупашкарти ҫиччӗмӗш вӑтам шкул. Василий Антип, мамма, шӑпкаҫ пулса килнӗ чух атте-анне килте ҫук. Ак мана хӑратма, тӗтӗмрен тухать мамма. Ак пуҫлать йӑшӑлтатма. Эй, тискерикин мамма! Тӗксӗм сӑнлӑ, тӗтӗм пек, хӑрӑмланнӑ пӗтӗм пек сарӑлать, перӗнет, сассӑр пырса перӗнет, капланать. Ҫаврӑнать, ман умрах чарӑнать. Те вӑл тир тӑлӑпа, те таварнӑ кӗрӗкпе, те мелке, те упа, чӑр-р, пӑхать кӗрпе. Те шуйттан улса тӑрса, умлӑ-хыҫлӑн улшӑнса, Ольга центрӗн ҫине ҫитмӗл-ҫиччӗ майракалла ӗсрех хунӑ ӗнтӗ вӑл. Палла, ытамаша мӗн тӑвас? Чим, куҫа хупса выртас, ҫывӑран пики тӑвас. Сывӑлатӑп, ырмама. Ан ҫулах-ха ман ҫума, Ан хыра маттур Ваҫук, Сиксе тӑр та ҫутӑ ҫут.
Анжелика Александрова Иван Пылтай хисеплесчӗ чӗлхене. Куртӑм эпӗ пухура пӗр хӗрӳ ара-тӑра. Ай, вӑй-вай, калаҫрӗ Вешкин, Йывӑр пулчӗ итлемешкӗн. Чӑвашла та, вырӑсла та, Вырӑсла та, чӑвашла та. Тарӑхатӑп, шухӑшлатӑп. Ма пӑлкарӗ-ши капла? Нам понятны, юлташсем, на насу севгунисем. Не волнует-ха пире, хатӗр мар тухма хире. Уйрӑмах подумать надо сельхозтехника ҫинчен. Вӗҫленмен ремонт паян та Иванов бригадинче. Хӑй ҫӳрет вӑл беспощадно, мухмӑрла унта. Кунта совеҫне совсем ҫухатнӑ сӑмакун ӗҫсе ялта. Кто не знает ҫав бригадӑн запчаҫсем ҫитменнине, ларура та, пухура та замечани тунине. Пурпӗрех сегодня пирӗн ӗҫ пырать ҫапла-ха сӳрӗк. Нет терпенья, малалла жестокӑрах калаҫмалла.

Разве ҫакӑ не приятно? тыт кайӗ сакана. Ку камран зависит паллӑ? Чи малтан бригадиртан. Если вӑл ӗҫлет так вяло, пархатаран вӗт унтан. Прямо скажем, Муравьевӑн есть порядок ӗмӗрех. Ма тесессӗн все-же ҫавӑн дисциплина ҫирӗпрех. Ак камран-ха Ивановӑн илмелле пример ялан.

Ав типтерлӗ калаҫасчӗ, чӑвашла-тӑк чӑвашла. Ҫакӑн пек пулса тухмастчӗ сӑмах Хусан кулӑшла.
Эпӗ Ольга Долгова, Шӑмӑршӑ районне кӗрекен Палтиел культура керменӗн ҫумӗнчи литература кружокӗн активисчӗ. Яков Ухсай, Атӑл ҫинчи ҫырнӑ юрӑ. Юррӑмӑр, хускал, антатӑл, Атӑл тӑрӑх кӗрлесе Хумханать юратнӑ Атӑл. Ҫийӗм унӑн хӗррисем. Пирӗн ӗмӗт халӗ аслӑ, Ӗмӗт аслӑ сан пекех. Пирӗн пурӑнӑҫ хаваслӑ, Пуля ӗмӗр-ӗмӗрех шывупа перечӳ хӗрӗн. Сулхӑн каҫ та уҫӑ ир. Ҫавӑнпа кунта чиперрӗн паттӑр ӳсрӗмӗр эпир. Хапсӑнса тӑшман ӑмсанчӗ, шыв сыпасшӑнччӗ санран. Вут-кӑвар сапса хӑварчӗ, Хир-хир урлӑ аякран пирӗн халӑх карӑ ҫӗкленчӗ. Тӗлӗнсе тӗрес тӗнче Атӑл учӗсем кӗҫенчӗҫ Одер шывӗ хӗрринче. Юррӑмӑр янӑра антатӑп, Атӑл тӑрӑх кӗрлесем. Пысӑк эсӗ, савнӑ Атӑл, Чаплӑ санӑн ҫыннусем.
Эпӗ Гурьянова Ксения Шупашкарти вӑтӑр ҫиччӗмӗш шкулта вӗренетӗп. Константин Васильевич Иванов, Нарспи, Тарны. Хӗвел ӑнса пытанать, Силпиялӗ лӑпланать. Тӗттӗм пулса ҫитеспе Пирӗн туй та саланать. Ялти хӗрсем, каччисем Вӑя тухнӑ выляма. Тухнӑ пирӗн нарс питӗ Хӗр ӗмӗрне ӑсатма. Юлашки каҫ выляса Юласарӑм пуличчен Юлашки каҫ сетнере Курас юда кайиччен Сетнер тӑрать ҫавӑнтах Пуҫне усса Хуйхӑрса Сарӑ хӗрӗн куҫӗнчен Анать куҫҫулӗ юхса Вӑйӑ ҫынни салансан Пайтах вӗсем калаҫрӗҫ. Ыталаса пӗр-пӗрне тӗттӗм ҫӗрте ҫухалчӗҫ. Вӗт ҫӑлтӑрсем тахҫанах пӗлӗт айне хупланчӗҫ. Вӑрман тӗлне хуп-хурах сум пӗлӗтсем капланчӗҫ. Ҫумӑр ҫӑвать. Шыв юхать, хура вӑрман кӗр кӗрлет, Ҫил тухать те ҫил каять, выҫӑ кашкӑр пек ӳлет. Ҫиҫӗм пермай ҫуттипе вӑрман ӑшне ҫутатать. Тӗттӗм вӑрман ӑшӗпе пӗр юланут кустарать. Лаша пырать тыл хырса вӑрман ӑшшине янратса, Иккӗн ларнӑ утланса. Лаши ҫитет, ывӑнса йывӑҫ ларать. Улӑп пек, тӗттӗм ҫӗрте кашласа чипер кайӑр тиет те пуҫне таять ҫул парса. Сӗтнер тутлӑ ҫывӑрать ҫӳллӗ юман кутӗнче. Нарспи ларать тилӗрсе Сетнер пуҫ виҫинче. Нарспи теллӗк телленет. Ашшӗ йытӑ пулнӑ та шелесемпе шаккаса сиксе ҫӳрет вӑрманта. Ӑҫта тартӑн усал хӗр, пуҫна ҫийӗп тупӑнсан? Йытӑ ури айӗнче шӑтӑртатать сӗм вӑрман. Ҫывӑх, ҫывӑх ак ҫитет, Нарспи ялтах вӑранать. Пӑхать, хӑйӗн патне виҫӗ янут кустарать. Сутнер, сутнер, тытрӗ-ҫке, тур, тур, тарса хӑталар. Ай, пӗтрӗмӗр, пӗтрӗмӗр, ӑҫта тарса тытамар?
Эпӗ Маняхина Валентина, Канаш районӗнчи Ямаш вӑтам шкулӗнче вунмӗш класра вӗренетӗп. Светлана Асамат, Шыв арманӗ иес. Шыв арманӗ иес. Е ҫил арманӗ чун-чӗре. Тӗрлӗ шухӑш авӑртан самант сирен. Каллӗ-маллӗ хутласа хӑлтӑртадан. Тӗлсӗр ҫиллен, урӑм-сурӑм тулашан. Е хӗвеллӗ кун ялтӑр, Йӗс ӑмӑр. Пурте пултӑр, пурте пултӑр, чун тени вӑл. Тем те куртӑр. Пуҫӑмра ҫӳҫеллӗ тутӑр. Ҫу ҫине ҫил вӗҫтерет. Мӗн вырӑнне мана хутӑр? Тӗрӗссине кам пӗлтерет? Шыв арманӗ, ҫил арманӗ,
ал арманӗ авӑртать. Арман чулӗ ҫивӗч шӑлне Шӑйра-шӑйра мӑкатать. Арман йывӑр ҫуначӗпе тӳпенелле туртӑнать. Пӗр ҫӗкленсе, пӗр кукленсе, ҫӑнӑх сапса, хывӑх сапса, шыва, ҫиле, Ҫук тӑвать. Кӑштӑртатса ҫаврӑнайса ҫавра йӑрӑсем хывать. Ҫын ӑшӗнчи тӗнчере те ҫитмӗл ҫичӗ вӑй вылять. Ҫын ӑшӗнчи тӗнчере те